Mae Amber Davies o Ddinbych yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw cyfres Love Island. Nod y rhaglen ydy gweld dau berson yn syrthio mewn cariad, ac mae Amber wedi darganfod ei phartner perffaith yn Kem, yr hunk o Essex. Ond tydi Amber ddim yn wyneb diarth i ni yma yng Nghymru. Mae'n ferch tu hwnt o dalentog sydd wedi cystadlu yn yr Eisteddfodau ers yn ifanc iawn. A draw yng nghartre ei chyn athrawes canu, ges i wybod mwy. Ydych chi'n iawn, champion?
Da iawn, diolch. Wel ia, ma rai fi gyfadda ar hyn o bryd, dwi yn gwylio y Love Island yma am naw o gloch. Mae gynna i ddiddordeb mawr achos bod Amber Davies arno fo o Ddinbych, a finna di dysgu hi ganu ers pan oedd hi ddim o beth. Mae Amber hefyd yn aelod o'r grŵp Enfys a fuon ni'n crwydro y cyngherddau ac yn canu i sawl cymdeithas a chyngherddau yn y gogledd 'ma. Canu ar Nosweithiau Llawen ac 'di bod ar heno flynyddoedd yn ôl.
Un sy'n ei nabod hi yn well na neb wrth gwrs ydi ei mam,

That's something we don't hear about on Love Island, isn't it? She's been a national winner in the Earth Eisteddfod and the National Eisteddfod and that's given her loads and loads of opportunities. Being a Welsh speaker has just been an, a huge asset um, to her career. Oedd hi'n canu efo fi ers pan oedd rhyw saith oed, ond uh, pan oedd hi tua naw neu ddeg, dwi'n meddwl, recordiwyd hwn. O'n isio rhywun i ganu canuon bach ar gyfer plant, ysgolion, Sir Ddinbych a Conwy a Fflint, a dyma Ddewi Samber i ganu'r caneuon 'ma.
Bendigedig!
Oedd, oedd.
A mae 'di datblygu'n gantores arbennig ynde? Yndi, a gesh i hwn gen i, dwi'n cofio, cyn i fi fynd i Coleg Wrdang yn Llundan. Mae 'di sgwennu cerdyn bach Bendigedig i mi fan'na yn diolch i mi am ddysgu ganu a deud na fysai ddim lle mae hi heblaw amdana i felly so dwi chwara teg iddi'n gwerthfawrogi a yn cadw hwnna i gofio felly ynde? Ie wbath i'w drysori yn fan'na. Ia ia. A be' fysa pobol yn feddwl yn clwad ti'n canu fela de? Gwylwyr Love Island drw Brydain i gyd. Wel din- diniweidrwydd llwyr yn fan'na ynde? Mi oedd criw Lleisia'r Enfys yn agos iawn ar un amser yn teithio o gwmpas y gogledd yn perfformio mewn amryw o gyngherdda. Ond sgwn i sut mae'r genod yn teimlo am weld ei ffrind ar un o'r raglenni mwya poblogaidd yr haf. Dwi'n meddwl bod Amber ar Love Island yn mynd i greu platfform gwych iddi, pwy a ŵyr be mae'r dyfodol yn mynd i chynnig iddi, a pob hwyl iddi! Mae'n ddiddorol gweld faint o bobl sydd actually'n gwylio fo, fatha Leia, Mam, chwaer fi. Mam fi, pawb. Fatha family, family telly. Yndi, nawr gloch. Mae'n rili hwyl actually, mae'n...

Ar y teledu. Mae gen i'w connection dwi'n meddwl. Oes.
Mae'r boi bach cem 'ma, gobeithio bod hi'n hapus efo hwnnw, ond wrth gwrs tasa hi'n dod i Steddfod Môn, Sir Fôn, y mis Awst, sa hi'n cael cariad fel 'na fysa, Cymro bach Cymraeg, a sa hi'n setlo lawr yn well fel 'na, a sa fo'n rhoi cefnogaeth iddi efo ei chanu a bob peth. Dyna sy isio iddi wneud.